November ni sawm pahnih, kum sang ni sawm hnih pali a ni a, Rainbow Mizo Channel thlirtu leh ngaithlatute chibai kan buk theuh a cheu. Khawvela indona lian tak tak mai pahnih thlen mekna Middle East leh Russia leh Ukraine indona ah te ralthuam hlawm tak tak hmanga inbeihna a thleng chhun zawm zel a, Western tangrual pawl hrang hrang ten na kum January ni sawmhnia US President atana thlanthar Donald Trump chu lakluh a nih hunah A ki a rawn la sang lutuk angem tiin an thlir thup mai a, Western tangrual pawl ten an sakpui ve phak lo khawp in hla ki sang tak a a rawn lak hi an hlau hle a ni. Hetiang a US a politics a thuneitu ber inthlak thlengna a awm chho mek lai hian Tu ninety five MS strategic bomber hmangin Russia chuan Ukraine a bomb dem dem mai bawk a, Crude missile hmangin Ukraine khawpui hrang hrang te an kap bawk a, Nizan khan hetianga beihna avang hian Kyiv khawpuiah ngei pawh emergency blackout a thleng a, khawpui chhung a thim ta thuap mai a. Tichuan Mykolaiv khawpui chhungah mi pangain nunna an chan a, Zaporizhzhia khawpuiah mi parukin nunna an chan bawk a, hliam tur tam tak an awm bawk a ni.

Biden hian engvangin nge US hian he indona Ukraine atang hian a inhnu dawsan lo tih chungchang te a hrilhfiah dawn a. Mahse The Guardian chuan Donald Trump hian policy hran pa a nei a, chu chu Joe Biden hian engti kawng maiin a sawi danglam thei han ring lo a. Biden leh US National Security Advisor Jake Sullivan te pawhin hei hi an ring chuang lo bawk niin a hriat ta. Hei vang hian President Biden hian ni sawmsarih chhungin Congress-a administration thar lo awm tur atan inbuatsaihna a nei mek a, US-in Ukraine tanpuina tur atana an lo pawm tawh, an la pek chhuah si lo, US dollar tluk leh ding awn ruk vel la awm mek chu President thuneihna tih tawp a nih hma leh US Treasury tanga funding an pek chhuah tur te an lo pass tawh pawh ni sela, a expire hun tur December ni sawmhnih a thlen hma ngaihin Ukraine-a pek hman vek an tum dawn a ni tih Biden-a National Security Adviser Jake Sullivan chuan The Guardian hnena a hrilh bawk a ni. Hetianga Ukraine indona lampanga Donald Trump hi engtiangin nge rawn chet dawn a? Khawi lam hawiin nge thlin a tak a rawn tleh tir ang tih ngaihṭha lo taka an ngaihchan mek laiin Middle East-a Israel leh firfiak pawl ho te indona pawh a zual chho zel a. Vawiincha hmalama The Times of Israel-in update an neih dan chuan Northern Gaza lampanga inbeihnaah Israel sipai paliin nunna an chan a, firfiak pawl ten anti-tank missile hmangteiin Israel an bei deuh reng a, Israel Ashkelon vaukama hliam tuar mi pakhat hmuh chhuah a ni bawk a ni. Heti lai hian Israel sipaite pawhin Gaza baka Lebanon ram chhunga beipui an thlakna chu an kalpui chhun zawm zel bawk a. Gaza Hamas ho hnuaia Palestine Civil Defence te chuan Israel-in Gaza chhunga air strike a nei vangin civil mi pawi sawi lo sawm paliin nunna an chan a ni tiin an puang bawk a ni. Hetiang karah hian Israel pawh Biden-a lakah innghat tak tak thei si loin Donald Trump beiseina nen an lo thlir ve mek a. The Times of Israel chuan update a neih danin Donald Trump Trump hmasaa lo thawhpui tawh thintu a staff hlui thenkhat ten an sawi dan chuan Israel Minister te chu Donald Trump second term-ah hian Israel annexation plan a Trump hmasaa a lo siam tawh chu a kalpui rih har in awm lo a ni tih an hrilh a. He annexation plan hi dodaltu tam tak an awm a, chuvang chuan Donald Trump foreign policy dangtea nghawng naihin chungte chu a tih khawtlai theih avangin Trump hian annexation plan kha a kalpui chhunzawm rih a rinawm lo a ni tiin an hrilh a ni. Tichuan he annexation plan an sawi hi tuna khawvelin West Bank tia kan sawi thin Judae leh Samaria ram pumpui hi Israel ram chhunga rin luh tumna a ni a, President thar tur Donald Trump ber lah chu a ngawi tlat thung a, a chhan chu US President lo ni mai tur, a ralrel dan tur strategy pawimawh tak tak te puan zar lawk chu thil ti chi a ni chuang lo bawk a. Mahse Israel hruaitu te an pawr viau tawh dan atang hian Trump hian thlawpna nghet tak chu a pe dawn tih a chiangin a hriat a, The Times of Israel-in report an pek dan chuan Donald Trump leh Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu te an inbiaknaah Trump chuan Middle East-a eng ram pawh ni sela firfiak pawl hruaitu te tawmhimna hmun apiang chu luhchilh a an tawmhimna hmun atanga hnuhchhuah a tul mai thei a ni tih Prime Minister hnenah hian a hrilh a. Hei vang hian hlauhthawnna a awm avangin Biden administration hnuaia US sawrkar leh Qatar ramhruaituta chuan Qatar ram chhunga firfiak pawl hotute inhumhimna an pek mek chu chhuanlam dang siama Qatar chhuahsan tura hriattirna an pekna chhan kha a ni tiin The Times of Israel hian an report a ni. Tichuan Donald Trump Trump hmasaa a hnathawh pui thin a advisor hluite chuan Israel Minister senior thenkhat te nen inhmuhkhawmna an nei a, Israel Annexation Plan chungchang han sawi pawh hi hetan sawi hi a ni a, mahse hei hi Donald Trump thutawp a thutlukna siam tawh anga ngaih tur a ni lo a, Trump hian President a nih vel leh he Annexation Plan hi a kalpui tan nghal a nih chuan a thurualpui Saudi Arabia leh United Arab Emirates te hnen atangin dodalna naltak Trump hian a tawk dawn a, Foreign Policy a Donald Trump thil tum pawimawh zawk, Iran beihna leh dona, China nena inelna te, Ukraine a indona tih tawp dan tur chungchang thlengin chu chuan harsatna a thlen theih dawn avangin Trump hian President atana lak luh a ni atanga a kalpui tan nghal chu an ring lo a ni. Donald Trump hian a tram tawp dawn kum sanghnih sawmhnih ah khan Israel Peace Proposal hi a lo siam nawn tawh a, The Times of Israel-in report an pek dan chuan he proposal ang hian Trump hi a kal phawt rin a ni a. West Bank-a Israel khua leh tuiten an luah chin zawng zawng chu Israel ram chhunga han rin lut anga, tichuan a bak zawng West Bank-a Israel mipuite chenna hmun ni lo zawng chu Palestine ho ram luah tur atana pek rih kha Donald Trump duh dan a ni a. Kha ruahmanna kha Israel politician tam tak ten thlawp mahsela, Bible atanga Israel ram luat chin thlirtu leh Israel ram hruaitu zinga a kal filar zual ti mai la, far right politician te chuan Palestinian state din phalsakna a la tel tho vang hian an duh lo thung a ni. Tichuan a zia sin report an pek dan chuan Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Inring tawk takin thu chah sai tak mai apuanga Benjamin Netanyahu thu chhuah tang hian Israel hian Donald Trump President atana lak lu a nih thlengin Israelin indona a kalpui dan ti danglam lovin lo nghah rih han tum tih hei hian a nem nghet a ni an ti a. Tichuan Israel Minister of Strategic Affairs nihna chelh mek tu Ron Dermer chuan he thu chah hi kengin Florida Donald Trump chenna hmun Mar-a-Lago-a President thar tur Donald Trump hi a hmu ta, hei hian US-a rorel lai Biden administration laka heat up an tih mai, boruak tha lo leh sa tak mai a siam chhuak ta a ni, a ti. Israel Strategic Affairs Minister Ron Dermer hian Donald Trump hnenah hian, Thurawna la a pakhatnaah chuan Israel-in thil a chin fel duh hi January ni sawmhnih hmaa Israel-in a lo kalpui lawk nge a duh a? President atana lak lu a nih hnua chu hna chu hlen chhuah a duh zawk tih Donald Trump hnenah hian a zawt a. Hei bakah hian Biden administration hnuaia US top official ten hman lak mekna leh hun rei tak chhung hman lo lak pui tawhna Israel leh Lebanon inkahaina chungchang te, indona tih tawp hnua Gaza tana ruahmanna siam dan tur chungchang te leh Israel leh Saudi Arabia inthian thatna tha zawk siam tura normalization chungchanga Israel hmalak dan tura Donald Trump ngaihdan hi Israel chuan han ngaichang a ni tih Israel Strategic Affairs Minister Ron Dermer hian US President atana thlanthar Donald Trump hnenah hian a hrilh bawk a ni. Donald Trump hian a ngaihdan a lo hrilh te engmah puan zar a awm lo a, Media ten an zawhna pawh Trump thupuangtu spokesperson leh Israel Prime Minister office te chuan an zawhna zawng zawng engmah an chhang duh rih lo a ni. Axios leh The Times of Israel-in hemi chungchanga update an neih chhunzawm zel dan chuan Biden administration hnuaia top official te lungawi lohna tur hetah hian a awm lo a, a chhan chu Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan

Donald Trump, President Trump hmasa ah khan Ron Dermer hi Israeli Ambassador to US a lo ni reng tawh a. Donald Trump, Trump hmasa chhung ah khan vawi tam tak Trump nen hian meeting an lo nei tawh a ni. Tichuan heta tang hian Israel chuan Donald Trump thu leh hla hi tunah chuan an ngaihchan ber a ni tawh tih chu a chiang ta a. Heti rual hian anmahni hun rei tak lo tanpui tawhtu Biden administration pawh Israel hian hlamchhia a tum chuang lo a, Mar-a-Lagoa inbiakna a nei hnuah hian Rondermer hian Washington lam a pan zui leh a, nimin thaw tan ni ah khan Washington hi a thleng a, India time ah chuan nizan vel ah khan Biden administration-a mi pawimawh tak tak mai Secretary of State Antony Blinken te White House National Security Advisor Jake Sullivan leh Biden-a advisor bik Brett McGurk leh Amos Hochstein te nen inbiakna an nei zui bawk a ni. Tichuan Washington-a meeting an nei chhunzawmnaah hian US top official thenkhat te ngaihthat lohna a awm zui ta a ni. A chhan chu US hian November ni sawm pathum hmain Israel hian Gaza mipui chengte dinhmun siam tha a Chhawmdawlna tam zawk pe turin ultimatum a lo pe tawh a. He ultimatum hi Israel hian a zawm lo a nih chuan Biden administration chuan Israel hnena ralthuam an pek thin chu a ti tawp thei a, hei hi US dan angin ti tawp thei a ni tih an lo hrilh tawh bawk a. Hei vang hian tun Sunday kal ta khan Israel Security Cabinet Meeting chuan Gaza mipuite chhawm dawlna tur chu nasa zawka tipung turin aid truck an tih tanpuina phurtu truck te chu a tam zawk Gaza luhtir dan tur ruahmanna an siam a, mahse hei hi Biden administration chuan an duh tawk lo a, Ron Dermer leh amah tawiawmtu US official te hnenah Gaza mipuite tanpuina hi hei aia tam zawk leh tha zawk in pe lut tur a ni tiin an lo phut a, hetah hi chuan Israel official te pawhin dawi aw han chhuah duh bik ta lo a, Rondermart chuan nitin truck zathum sawmnga vel Gaza mipuite mamawh chi hrang hrang phur luhtir thin a ni a, hei aia tam zawk leh tha zawk pe lut tura US-in a phut chu Israel chuan a tihlawhtling thei dawn lo a ni tih a hrilh ta tawp mai a ni. The Times of Israel-in an report dan chuan US-in Gaza mipuite tana Israel-in a tih tur a phut a demand hi a sang lutuk a, Israel tan chuan tun dinhmunah tihluatlin ngaihna a awm lo a, tunaia tanpuina tam leh tha zawk thawn lut tur chuan Israel hian hnathawh tur tam tak a la nei a, chu chuan hun rei zawk a duh dawn bawk a, Tun ang hunah hian hei aia tam chu Israel tan tih theih a ni lo a ni, an ti bawk. Tichuan hemi hnuah hian Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Gaza leh Lebanon-a indona te tih tawp a nih hma leh Iran nena an buaina te chin fel a nih hma hian Gaza leh Lebanon hi Israel chuan a chhuahsan rih dawn lo a, thlahnih dang Israel sipaiten an awmchilh rih dawn a ni tih a puang ta hmiah mai bawk. Hei bakah hian US-a a cham chhungin Israel Strategic Affairs Minister Ron Dermer hian Donald Trump Trump hmasaa a senior advisor thin Jared Kushner chu a hmua inbiakna an nei a ni tih an hre chhuak bawk a. Jared Kushner hi tuna Donald Trump administration thar lo awm turah hian hmun pawimawh tak chang turin sawm a ni a. Mahse Jared Kushner hian heng role pawimawhte hi play loin Midang te tan hmun ken a duh zawk thuin a chhang a, heti rual hian role pawimawh bik play dawn lo mahsela Jared Kushner hi kan hriat theuh angin Judah mi Donald Trump-a makpa a ni a, Israel nena an inkungkaihna chungchangah hian chuan Donald Trump administration thar a lo din hunah tangkai taka hnathawktu tura ngai a ni bawk a ni. Engpawh nise, Aziasvin report an pek dan chuan Biden administration hian Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu hnenah hian Lebanon-a Hezbollah firfiak pawlte nena indona an neih mek hi kar hnih khat chungin tawpsan tura inbuatsaih turin an ngenah Mahse Israel chuan Biden-a ngenna hi Lebanon sipaite leh Lebanon-a awm UN peacekeeper ten, Hezbollah ten sipai han din thar leh theihna tur chu khapa an dang chat thei a nih loh chuan sipai tam tak in la tharin lian takin han rawn ding chhuak leh thei a. Chung zawng zawng chu dang chat a, Lebanon ramria ralthuam ri tak tak luhtir emaw te an dang chat vek thei nih chuan Israel hian a zawm thei a,

Israel-in West Bank-a Judate chenna hmunte kan ram chhunga lak luh lehna tur atan hmasawnna kawng ropui tak min hawn sak a, hun remchang min pe ta ni tiin a sawi chhuak a. Hei bakah hian Biden chuan Israel tan thil tha tam tak min tih sak a, lawmthu ka sawi a. Mahse vanduaithlak takin Israel democracy-a Biden chuan inrawlhna nei a, intervene a tum a. Hei bakah hian mi mal takin min thawhpui duh lo a ni, a ti. Tichuan Bezalel Smotrich hian a sawisel dan chuan Israel tan Donald Trump hi a tha zawk a, kum sanghnih sawm pasarih atanga sanghnih sawmhnih pakhata Trump leh Republican ṭa hmasa ah khan US Embassy chu Jerusalem a sawn a ni a, Golan Heights chu Israel ram chhunga puan a ni bawk a, hei bakah hian khati hun laia White House rorelna khan International law hnuaiah West Bank-a Israel mite chenna zawng zawng chu kan ram chin a ni tih han puang bawk a. Tichuan Donald Trump President atana thlantlin a nih leh tak avang hian kum sanghnih sawmhnih panga hi Pathian tanpuinain Judai leh Samaria, West Bank, kan tih thin chu Biden administration hnuaiah kan ram chhunga puang turin kan hlat tial tial a. Kan rah katin step tinah a hnung tawlh zawngin min kalpui a, mahse tunah chuan Israel-in Judai leh Samari rama lalna leh thuneihna kan neihna hun tur kum chu a lo her chhuak dawn ta a ni, a ti. Donald Trump administration thara mi pawimawh turte hriat theih chin an awm ta nual a, video kal tawh lama report kan rawn pek tawh angin Trump campaign mastermind an tih mai kum sam ruk leh pasarih upa Suzy Walsh chu White House Chief of Staff hna cheltu tur a ni dawn ta, hmeichhe zinga he hna chel hmasa ber a ni dawn a ni. Donald Trump Senior Advisor leh a thusawi tur lo ziaktu ni thin Stephen Miller pawh a nihna tur ruat fel a ni ta, Deputy Chief of Staff for Policy nihna a chelh dawn a. Kamala Harris laka hnehna channa atana pawimawh tak mai Southern Border khar chungchanga Donald Trump campaign au hla tihlawh tlinga border lampanga a kut ke ber ni turin Director of Federal Immigration and Custom Enforcement nihna lo chel tawh tu Tom Homan chu border venhimna lampanga mawhphurtu tan ruatnawn leh a ni ta bawk a. Tichuan hei bakah hian US Ambassador to UN thar atan Donald Trump chuan Elise Stefanik chu a thlang chhuak bawk a, New York atanga Congresswoman nihna lo chelh reng tawh thintu leh House of Republican Conference-a Chair nihna lo chelh tawh thintu a ni. Tichuan tuna US Ambassador to UN hna chelh mek tu Linda Thomas-Greenfield chu a thlak dawn a ni. Donald Trump administration hmasaah US Secretary of State Mike Pompeo chu tun tumah hian rawn inlan leh tura ngaih a nih rualin Donald Trump hian a thlang chhuak dawn lo niin a hriat a. Tun thlengin Donald Trump thlawptu la ni reng mah sela, Donald Trump policy leh Mike Pompeo ideology hi a inmil lo vangin Trump hian a administration thar turah hian Nikki Haley-in nen A thlan loh tur langsar zual zing ami ni, an ti. Presidential campaign laia Donald Trump tana US dollar mak ta duai za sawm thum pathum zet thawhtu Elon Musk chu hmun pawimawh tak chang tur a ni a. Donald Trump hian a post tur chiang tak hi sawi lo mahsela, sorkarin suma hman te tihtlak hniamna tur kawnga hnathawktu tur a ni tih a lo sawi lawk tawh a, Tichuan Robert F. Kennedy, Junior nen an pahnih hian Donald Trump hian victory speech a neihnaah pawh khan an hming hi a sawi lan ve ve an ni a, hmun pawimawh tak an chan dawn bakah hian hmun pakhat chauh chang loin chanvo pawimawh dang pawh an chelh tel an ring nual bawk a ni. Tichuan Florida State lampang atanga Senator Marco Rubio chu Puan chian la ni chiah lo mahse Donald Trump hian US Secretary of State nihna chelh turin a lo sawm tawh a, lawnpuina thu pawh X platform lampangah post a lo nih nual tawh vangin a ni hi US Secretary of State thar tur chu a nih hmel ta bawk a ni. Hei bakah hian Democrat-ten an beihna Classified Document Case chungchangah khan a case titawptu Federal Judge Aileen Cannon chu Attorney General-a dah a ni mai thei bawk a ni. Tichuan, US House of Representative nihna chelh mektu Mike Waltz chu administration tharah hian US National Security Advisor atan Donald Trump chuan a sawm a, Mike Waltz hian a pawm tur a ngaih a ni tiin Fox News chuan vawiin hian an report bawk. Mike Waltz hi Donald Trump tan mi pawimawh tak ni tur a ngaih a ni a, Fox News chuan US Secretary of Defence a ni mai thei ni tiin a hma khan an lo sawi tawh a, mahse Trump nen inhngeng hnai taka hna thawk dunin US National Security Advisor nihna hi chelh turin Trump chuan a duh ta zawk a ni. Tuna Minglang Chin ringawtah pawh hian Donald Trump Core Team an tih mai. A rorelna hnuaia an chak leh chak loh hriltu tur mi pawimawh tak tak mai te hi a Trump hmasa ai khan Donald Trump nen inkungkaihna tha an nei vek a, Presidential Campaign laia a tana mi pawimawh ber ber te an ni bawk a, Heti rual hian a chat hriat ber lai leh dan bawhchhiar pu a nih mek lai pawha atana theihtawp chhuahtu te an ni deuh vek bawk a ni. Tichuan a President-a hnuaia top official tur hi ruat belh tur an la awm nual a, heng hi ni rei lo te chungin Donald Trump chuan a chin fel a beiseiawm a ni tiin DW chuan an report bawk a ni. Aw le, kan video thlirtu leh ngaithlatu te lo in enkawl tha ula, Rainbow Mizo Channel ah hian chanchin thar dang nen dam takin kan intawng leh theuh dawn nia.